Dwi am edrych ar sut allwch chi ddefnyddio Adobe Spark Post ar gyfer creu um, delwedd neu creu graffig. Felly, dwi ar y dudalen lanio Adobe Spark. Y cam cyntaf ydy clicio ar y botwm plus mae sydd ar yr ochr chwith ar y top. Rwy'n ni'n gwneud hynny, dwi'n mynd i ddewis yr opsiwn cyntaf, sef flyer. Lle mae hwn yn mynd i agor tudalen wag i fi. A peth cyntaf mae, mae Adobe Spark yn neud ydy cynnig templed. Um, felly fel chi weld, mae lot o templedi yma. Y syniad ydy bod o'n rhyw fath o ysbrydoliaeth i ni o ran uh, yn math o, o, o ddelwedd allan ni greu. So fel da chi'n gweld, mae hein i gyd yn bethau sy'n cyflwyno gwybodaeth. Um, a mae yna gyfle da yn fama i chi gael sgwrs efo'ch dys- efo'ch dysgwyr i drafod hon. Be' sy'n gwneud hein yn effeithiol? Pam bod y delwedd yma o gi a'r wybodaeth sy'n cael ei gyflwyno, pam bod hwnna'n un effeithiol? Be' 'di'r nodweddion pwysig o o fewn hwnna? Lle mae heina yna, dwi'n mynd i gychwyn efo tudalen wag a dwi'n mynd i fynd yn syth bin i'r botwm resize. Dyma lle fysa chi'n cychwyn um, unrhyw broject fel arfer. Be mae resize yn golygu ydy dwi'n cael o'n dewis be fydd maint y gwaith dwi'n ei greu. So'r ddelwedd dwi'n ei greu, um, dwi wedi penderfynu dwi eisiau creu rhywbeth i hysbysebu parti tân gwyllt. Um, felly dwi eisiau penderfynu am be fydd maint y ddelwedd. Mae gennau opsiynau, mae'n dweud fan hyn, print. Mae hyn yn bethau bys chi'n gallu argraffu. Mae'r meintiau wedyn yn gywir ar gyfer um, argraffu hyn. So mae hwnna'n lythyr Poster, cerdyn, papur A5, A4, A3. Os na i fyn- os a i fyny chydig bach wan ta, be sy gynnoch chi'n fan hyn ydy, da chi'n abod yr eiconau ma bellach, Facebook, Pinterest, YouTube, Instagram, sorry, LinkedIn, um, Snapchat, Twitter ac yn y blaen. Instagram ar y top. Mae hein wan, dydwch bod chi isio creu delwedd er mwyn postio wbeth ar, ar eich cyfryngau cymdeithasol. dyma lle fysech chi'n mynd. A mae hyn yn bethau sy'n cael eu defnyddio yn ddyddiol gan um, bobl sy'n gweithio mewn swydd sy'n gymharol newydd, swydd o'r enw dylanwadur, dyl, dylanwadwyr, neu influencers, sef pobl sy'n trio amharu neu sy'n trio dylanwadu ffordd mae pobl eraill yn byw i bywydau. Be fysa nhw'n wneud ydy, fysa nhw'n creu Instagram portrait yn fan hyn so nw'n gallu creu delwedd a ma'r maint yna'n yn berffaith gywir er mwyn rhannu y post yna dros Instagram. Os yna wedyn yn mynd i greu un ar gyfer Facebook a ma'r maint yna'n gywir er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei rannu'n effeithiol um, dros Facebook. Dy ma heina yna fel opsiwn. Fel dwi'n dweud, dwi'n mynd i ddewis uh, y poster heddiw. Cam nesaf ar ôl dewis y maint ydy mynd i'r layout. Be mae'r layout yn cynnig i chi ydy gwahanol ffyrdd i chi osod eich, eich um, graffig. Felly mae'n awgrymu bod fi'n gosod hwn hanner a hanner neu mewn tri anna, neu mi allai adael fel un darn, neu mae'n cynnig i fi uh, dynnu sylw at adran arbennig, neu mi allai osod bod math o, o wahanol siapiau o ran grid. Felly, mae'n bwysig bod chi'n ystyried wan sut ydych chi eisiau hwn edrych. Dwi'n mynd i fod yn andros o uh, syml o fan hyn, dwi'n mynd i ddewis yr un plaen. Unwaith wedi dewis yr maint, unwaith wedi dewis y gosodiad, y cam nesaf wan ydy mynd ymlaen i ychwanegu stwff uh, i fy, fy mhoster, neu i fy, i fy nelwedd. Dach chi'n gweld y botwm plus yma ar y top? Mae'r plus bellach yn symbol byd eang er, sy'n golygu bod fi'n ychwanegu rhywbeth. So dwi'n clicio ar hwnna, mae'n cynnig pedwar opsiwn i fi. Text, photo, icon, logo. Dwi am ddewis llun y lle i fynd ar y cefndir. So dwi'n clicio photo, a dwi'n di ddewis find free photos. Mae hwn yn chwilio wan o fewn y llyfrgell o lyniau sydd um, be maen nhw'n galw'n Creative Commons Licence sy'n golygu does o ddim hawlfraint, gewch chi ail ddefnyddio'r lluniau da chi'n gweld yn fan hyn. Um, dwi'n di dipio'r gair fireworks mewn. Felly mae hwn yn dod o hyd i lot o luniau i fi. Mae fyny i fi wan pa un dwi eisiau i ddefnyddio. A'r unig beth dwi eisiau gwneud ydy clicio ar y llun dwi, angen, dwi, dwi penderfynu ddefnyddio. Mae'n cynnig i fi o'n ta, pin to background, am na hwn dy'r llun cyntaf dwi'n ei ddewis. Gai osod hwn yn y cefndir a wedyn fyddai ddim yn gorfod i, i, i symud o, fyddai ddim yn amharu yn wrth mynd ymlaen. Neu move freely yn golygu dwi eisiau llun yn bodoli yn llai o fewn y dudalen a lle osod hwnna lle bynnag dwi eisiau. Mae fyny i chi pa un o hein dych chi eisiau ddewis. Dwi'n ddewis pint background, hefyd mae hwn yn lun da, dwi eisiau defnyddio fo fel cefndir. Beth sydd dda bod lluniau yma ydy newch chi ddim colli safon y llun. Mae pob llun dych chi'n dewis o'r, or llyfrgell yn lun o safon uchel iawn. Um, a mae hwnna'n holl, holl bwysig er mwyn cynnal proffesiynoldeb um, eich cynnyrch chi. Uh, o gymharu, meddwl eich yn ôl at pan oeddech chi'n dod o lluniau mewn i Microsoft Word neu Publisher, A ch- oddech chi'n chwyddo'r llynia', ac yn amal iawn odd y llynia'n yn mynd yn yn aneglur. Newch chi ddim ca'l yr un broblam drw ddefnyddio Adobe Spark. Felly ma' gynnai opsiyna yn fan hyn i chwyddo. Dwi'n mynd i adal o fel 'ma. Mi ellai droelli fo os dwi isio dod â ongl ne' wbath edrych 'n bach yn wahanol. Dwi'n mynd i adal hwnna fel odd o ac yn y blaen. Os dach chi ddim yn hapus, allwch chi glicio remove from background neu allwch chi glicio replace i ddewis wbeth um, yn ei le fo. Dwi'n mynd i fynd o hwn allan chydig fel la. Reit, yna dwi'n hapus, dwi wan yn clicio'n ôl ar y sgrin a mae'r opsiynau yma yn ymddangos yn ôl. Felly poster ydy hwn i hysbysebu parti tan gwyllt. Um, be dwi am wneud wan, dwi'n mynd i glicio add eto a dwi'n mynd i ddewis text. Peth cyntaf mae'r system yn gynnig i fi wan ydy nifer o um, steiliau gwahanol ar gyfer cynnwys y, y text. A wedyn mae hwn, mae hyn y math o bethau sydd wedi cael ei defnyddio gan bobl eraill yn rhwla yn y byd. Um, er enghraifft, mae hwn yn rhywbeth dwi wedi weld y blaen yn cael ei ddefnyddio ar Twitter. Dwi'n mynd i ddewis o, so dwi'n mynd i glicio ar y text. a mae o'n gosod y testun rwan reit ar dop y dudalen fi. Mi allai symud hwn unrhyw le ar dudalen dwi isio. Ar y funud mae'n dweud Good Morning Sunshine, ond dim dyna dwi isio i ymddangos ar y dudalen. Felly dwi am roed double click ar hwn, a mi allai wwan addasu'r testun. Dwi am alw hwn yn parti tan gwyllt. So dwi'n clicio ar y gair done. Da chi'n gweld o'n mae'r testyn yna wedi newid. Ydym cweit yn iawn. Mae'n dweud partit angwyll lto. So dwi'n cweit yn iawn. So dwi'n double clicio yna fe eto. Felly dwi am sicrhau bod bob gair ar linell ar wahân. Gan i weld o'n ddylsio hyn ddatrys y broblem. Dyna ni, partit angwyll. Mae hwnna wan wedi um, ei ddatrys. So ran y text styles, mi allwch chi fy mewn i fan hyn, mi allwch chi newid arddull uh, y testyn. So mi allwch newid y lliwiau fel bod nhw'n ymddangos yn, yn wahanol ac yn y blaen, neu mi allai sgrapio hwnna. Um, mi allai sgrep yn cychwyn o'r ochr. So mae fyny chi chwarae gwmpas efo'r efo nodweddion yma. Mae bob arddull o destyn yn wahanol. Um, a wrach fyddwch chi isio ella dileu hwnna, a fyddwch chi isio ychwanegu beth arall i weld sut sa hwnnw'n edrych. So os ni'n gallu ella um, dod o hwn i mewn. Parti dan gwyll. A gweld ella fysa hwnna yn edrych yn well ar yn hydalen ni. Dwi wedi newid y lliw wan i weld. Na, dwi'n licio lliw yna. Felly dwi'n drio hwnna nôl yn bin. Reit, unwaith dwi'n hapus hefo'r math o destun dwi wedi ddefnyddio, um, mae fyny fi wan pa wybodaeth dwi eisiau gynnwys. Os ni'n meddwl bod eisiau cynnwys wybodaeth am amser, lleoliad, faint mae'n gostio ac yn y blaen. Os unrhyw wybodaeth pwysig sy'n gallu mynd yn ôl at ad, sy'n gallu clicio text eto, a sy'n gallu wan cynnwys wybodaeth yna. So, da ni wedi edrych ar sut mae cynnwys testun Yym un nodwedd sy'n werth tynnu'ch sylw chi at ato fo 'di hwn, yr icon. Felly drwy glicio ar y botwm icon ŵan, be alla i wneud ydy chwilio am icon. Be, be mae icon yn golygu ydy nifer o ddelweddau bach fel hyn. Um, allwch chi ddefnyddio i chwyddo a gwneud beth bynnag ydych chi eisiau hefo nhw ar eich tudalen. Felly dwi'n deipio'r gair fireworks i mewn. Mae'n dod o hyd i lot o bethau'n fan hyn. Felly dwi am dewis hwn ydyn ni, so jyst trwy glicio arno fo. Mae wan yn gosod yr eicon yna ar y sgrin, a mi allai symud hwn, mi allai chwyddo fo, fod yn unrhyw faint dwi isio. A dwi'n mynd i glicio icon arall efo yn Fireworks, dwi'n mynd i ddewis uh, hwn. Dwi osod hwnna lle dwi isio. So mae'n eitha hawdd i, i osod. Um, does gynnwch chi ddim y broblem na bod chi'n gorfod gosod pethau un ar ben y llall fel gynnwch chi allan publisher ac ar Word ystolwm lle ydych chi'n gorfod newid yr fformat. Bob dim yn eitha hawdd i'w symud. Um, un nodwedd arall dwi'n wedi dyn, dynnu'ch sylw chi ato fo, di hwn yn fan hyn, colours A be mae Colours yn wneud ydy mae'n cynnig um, rhyw fath o palet ydyn ni o, o liwiau. Er mwyn sicrhau bod fi ddim yn defnyddio un math o oren yn y llun yma, bod fi'n defnyddio math sy'n fymryn wahanol yn y llun nesaf. Be mae'n wneud ydy mae'n cyfuno y pimp lliw yma yn myfynu chi pa palet ydych chi'n ei ddefnyddio. Ond mae'n sicrhau bod bob dim sydd ar y sgrin yn mynd i gyd-fynd hefo'r palet yma. So ffordd gadw cysondeb ydy o. cadw cysondeb o safbwynt yy yr yr yr pump shed yna o liw 'dach chi yn 'i ddefnyddio. Felly dwi am glicio ar y palet yma i chi gweld be' sy'n digwydd. Os dwi 'di clicio arno fo, lliwie bob dim yn newid. Y botwm pwysig yn fan hyn ydi shuffle, 'dach chi'n mynd i ddefnyddio lot ar y botwm yma. Be' mae o'n neud ydi 'wan eitha gyfnewid y lliwia' i chi gael lliw cefndir a lliw eicon a lliw testun gwahanol, ond fydd o'n dewis allan gyfuniad o'r pump lliw sydd yn y palet yma. Felly mater o chi i glicio drwy'r shuffle yma ydi o, i sicrhau bod chi'n dod o hyd i gyfuniad sydd yn gweithio i chi. Felly, yn ydych chi'n hapus, allwch chi newid palets, Wnaethoch chi'n hapus efo'r cyfuniad? Dwi'n hoffi'r un yna, felly dwi'n adael o fel la. Um, fel da chi'n gweld, mae yna sawl palet yna. So mae gennych chi rei sy'n bach yn hydrefol fan hyn, mae gennych chi rei sy'n bach yn oeraidd, mae gennych chi rei sy'n fy lliwiau fwy um, cryn fan hyn ac ati, lliwiau twyllach. So mae lot o balets gwahanol ydych chi ddewis a'i defnyddio yn fan hyn. Yym, unwaith dwi wedi cwblhau fy mhostio rydyn, mae gen i nifer o opsiynau, dwi'n gallu arbed y gwaith yn fan hyn, so my post, dwi angen newid hwnna i fod yn parti tan gwyll. Mae yna chydig o bethau chwanegol allai wneud dwi'n, so lle glicio um, ar y botwm animation yn fan hyn, gan bod hwn yn barti tan gwyll, lle bod fi eisiau chydig bach o flicker, os dach chi'n gweld o ma'r testun yma wan yn yn fflicro fatha rhyw fath o dan gwyll ac yn y blaen. Um, un opsiwn arall sy'n ddefnyddiol ydy'r bottom design. Mae'r bottom design wan yn cynnig gwahanol ffyrdd i fi gyflwyno'r wybodaeth. Er enghraifft, wnaeth oedd gymryd y wybodaeth a lluniau dwi wedi ddefnyddio, a wnaeth oedd gyflwyno fo Yym, yn yn ôl yr templed dwi'n ei ddefnyddio. Felly wna i ddewis yr un yma, jyst lle gweld beth sy'n digwydd. So mae hwn allan rhywbeth sy'n gallu bod yn ddefnyddiol. So fi'n clicio ar hwnna. Mae wedi newid fy nyluniad i wan. Ac i ddweud gwir, mae hwnna'n edrych yn well ar un nes i ddewis. Os yw'n ella yn symud uh, y tan gwyll yma o'r ffordd, lle sy'n symud y roced i fyny fan hyn ac yn y blaen. So mi allwch chi newid eich dyluniad, neu mi allwch chi gymryd cyngor Yym, oddi wrth yr, y rhaglen, Adobe Spark, so all- j- allwch chi newid eich dyluniad yn, yn, yn eitha cyflym. So, Mae lot o wahanol opsiynau. Os ydych chi'n mynd hapus, jyst cliciwch ar y botwm undo, a ewch chi'n ôl wedyn at eich dyluniad um, gwreiddiol chi. Felly mewn chydig o funudau neu chydig o eiliadau ond dwi wedi llwyddo i greu poster. Um, dwi wedi arbed o. Dwi wedi chwarae gwmpas efo'r gwahanol ddy, um, ddylyniadau i weld pa un dwi'n hoffi. Um, a wedyn, unwaith dwi'n barod, mi allai un ei glicio ar y botwm share. Mae hwnna'n gofyn i fi wedyn os dwi eisiau gyrru hwnna i rhyw fath o gyfryngau cymdeithasol. Neu be fyddwch chi'n neud mwy, uh, um, yn aml di clic ar y botwm yma, download. Fi hwnna wedyn dewis ydych chi eisiau lawrlwytho fo fel fideo, PNG a JPEG, dau ffordd gwahanol o gael lluniau dy hyn. PNG yn cynnig um, safon uwch i'ch llun chi, a wedyn pdf os da chi eisiau lawrlwytho hwnna fel pdf. Um, nifer o, o ddefnydd gwahanol i hyn o safbwynt ysgol wan, ta, os da chi eisiau hysbysebu rhywbeth i rieni, mae hwn allan ffordd gwahanol i chi allu hysbysebu rhywbeth, er enghraifft, sioe dolyg, uh, os da chi eisiau hysbysebu eich sioe nadolig, mi allwch chi greu uh, rhyw fath o spark post i wneud hynny. Um, a mae'n bwysig o'n bod ni'n chwilio am gyfleoedd i ddod o hwn mewn i'r ystafell ddosbarth. Yn lle bod ni'n troi bob tro at rhywbeth fel publisher, be am roi cynnig ar raglen gwahanol i gyflwyno gwybodaeth? Uh, achos unig peth yr i'n neud yma'n hyn, di cyflwyno gwybodaeth mewn ffordd uh, andros o broffesiynol. Felly dyna ni uh, Adobe Spark Post.